سڵاو ڕێیان ئەمڕۆی شێوازی دروستکردنی پەتوی منداڵان پێویستمان باش 100 گرام شلیلەیە 400 گرامی سپی و 400 گرامی پەمەیی ئێمە بێ شلیلەکانمان لەو جۆرە خشتەکی پێوە بێ ئەگینا بۆ ئەم جۆرە بلانکێتە نابێت ئەبێ ئەو سنارە و ئەو جۆرە خشتەکی پێوە بێت هاوڕیان لەوە دڵنیا بەرەوە کە بەکاری دێنیت لەم بەتانەی ئێمە پێویستمان بە هەشت سەد گرامە چوار سەدی سپی و چوار سەدی پەمەیی ئەبێت ئەو چوار سەد پەمەیە لادەبەین و چوار سەد سپێکە لە پێشا بەکاردەهێنین چکە ئێمە ئەمانەوەی ڕەنگی سپێکەمان بکەوێتە بەشی خوارەوەی پەتۆکەمان یان بلانکێتەکەمان بەو شێوازە هاوڕێیان هەر هەمووی پێکەوە دەبەستین هەر چوار تاڵەکە ئێمە لە جاری پێشوە لە ڤیددیوی پێشوە هەشت تاڵمان بەیەکەوە بەس چکە یەک ڕنگمان هەبوو بەڵام ئەلێرەیە دوو ڕنگمانەیە ئەبێت چوار تاڵەکە بەیەکەوە ببەستین لە سوچێکی تەختەکەەوە دەیبەستین و دەست دەکەین بە دابشکردنی بەسەر ئەو بزمارانەی کە دامانناوە هەروەکو پێم وتن تەختەکەی من دەستکردە هاوڕێیان ئەتوانن ئێوەش بەکاری بێن و دروستی بکەن بەو جۆرە ئەمە دەیبەستین و تاکیت بەرەوە لەوەی کە وەکو لاستیکێک ڕای دەکێشیت و تونی ئەەکەیت دابەشیەکەین بەسەر هەر هەموو بزمارەکانە

هەر بەو شێوەیە ئاوڕیان کە خشتەکی یەکەمت دانا دەگەڕیتەوە سەری لە خشتەکی دووەما بۆ ئەوەی چوارگۆشەیەکی جوان دەرچێت دەستت لار نەبێت بەو شێوازە خشتەکێکی جوانی داوینەتێ ئێستاش دەست دەکەین بە ڕەنگی پەمەیەکەمان لەسەرەوە دادەنین 400 گرامی پەمەیمانەیە بەکاری دێنین لەگەڵی ئەوش بە هەمان شێوەی سپێکە هەمووی پێکەوە دەبەستین و بەکاری دێنین لە خشتەکیەکەمانە هەر چوار تاڵی شلیلەکە بەیەکەوە دەبەستین بەو جۆرە. بەساوڕێیان تکایە دڵنیا بەرەوەی کە لەوەی کاتی شلیلەکە بەکاردێنیت ئەبێت ئەو جۆرە خشتێکی شێوازی ئەو تەختەیە لەسەر بێت لەسەر ڕیکلامی شلیلەکەت ئەگینا دروست نابێت شێوازی بلانکێتەکەت شێوەیەکی تۆپی جوانت نایەتێ لەوە دڵنیا بەرەوە کە بەکاری دێنیت هەر بە شێوەی ڕەنگی سپێکە دابەشی دەکەین لەسەر ئەو دەیبەستین هەموو چوار گۆشەکانی لێپڕ دەکەینەوە بەو شێوازە هیچ خەتێکی لێ ناپەڕێنین هیچ جیاوازیەکی لێ دروست ناکەین هەر بەو شێوازەیە دروستی دەکەین قاتی سپێکە کەوتە خوارەوە و پەمەیەکەش لەسەرەوە هەر بەو جۆرە هەڵڕێە بەڵام لەگەڵیشە دڵنیا بەرەوە لەوەی کە زۆر ڕای دەکێشی کێشی دێنیت

ئێستاش بە دەستی پانیا دووبارە دووبارەی دەکەینەوە تاوەکۆ بێتە پێنج تاڵی پەمەیی پیاو دروست دەکەین بۆ شێوەیە حازر دەبێت هەر هەمووی بۆ جۆرە هاوڕێیان هەر هەموویمان لێ دروست کردو چوار گۆشەکان و ئێستاش دەست دەکەین بە بەستنی بۆ شێوازە دەیبەستین بەڵام تکایە دڵنیا بەرەوە لەوەی کە چ ڕەنگێکە ئەبێ لەو ڕەنگەی خۆی بیبەستیت بۆ نمونە ئێمە ئێستا پەمەیە نابێ بە سپی بیبەستین ئەبێ هەر بە پەمەیەکەی خۆی بیبەستین پێویستمان بە جامێکی لەو جۆرەیە لە قاپێکە بۆ ئەوەی کوتەکانی دەستمانی تێبکەین و نەکەوێتە سەر عەرزەکە بۆ شێوازە ئێمە لێرە ئێمە بەشی ژێرەوەمان سپیە بێ خانەکان بژمێرین شش خانە بژمێرین و دوای شش خانە لە حوتمین خانەی بیبەستین بۆی دوای بەشی سپێکا گەڕێتەوە بەشی پێشەوەیە بەو شێوازە دروست دەبێت. ئێستا دەست دەکەین بە بەستنی ئەبێت بە دوو تاڵ ببەستین بۆ ئەوەی شتێکی ئەستور و جوان دەرچێت هەر بۆ جۆراوڕیانە بێ زۆر بە وریاییەوە بیبەستی زۆر تون بیبەستی بۆی دوای شل بێت تە متاڵەکان هەڵەوەشێتەوە جوان نابێت هەر بۆ جۆرە هەمووی دەبڕین زیایەکەی ئەکەینە قاپەکەوە. ئەو خەتی کە حسابمان کردوە حەودانەکە تا سەرەوە ئەو خەتە دەبەستین و دوای ئەوە دەست دەکەین بە بەشی پێشەوەی دەیبەستین. بەڵام تکایە هاوڕێیان لەوە دڵنیا بە نابێت زۆر لە نزیکی بەستنەکە بیبڕیت چکە دوای لێت هەڵەوەشێتەوە لێت خەسارە بێت تەنها لی جێبێڵە بۆ نمونە سانتیمێک دو سانتیم بێ بەدڵی خۆ دەتوانی لی جێبێڵیت

هەمووی بەو جۆرە دەبەستی ناوڕێیان ئێمەکی لەو قاپەوە زیادەکانی دوایش ئەتوانین بەکاری بێنین بەرگە کۆشەیەکی بۆدانێ و هەمووی خرکەوە بیکەرە ناوی لە جاتی لۆکا بەکاری بێنە ئەتوانی نایلۆنێکی بۆدانەی زەرفێکی بۆدانەی هەمووی کۆکەیتەوە دوای کە زۆر بۆک و لۆکە بیکەی بە پشتیەوە یان بیکەی بە کۆشەی سەر قەنەفەکانتانەوە زۆر شتێکی باشە چونکە تۆ دڵنیای لەوەی کە شتێکی شلیلەیەکی پاکە بەکارناتووە ئیسفادەی لێ بکە و خەساری مەیە بە زایە نەڕوات من هەمووی کۆ دەکەمەوە بەرگە کۆشەیەکی بۆ دانێنم یان بەرگە پشتێکی بۆ دادەنێم و کە زۆر بوو هەموو کولۆکە بەکاردێنم بەو شێوەیە هاوڕێیان هەر هەموویمان بەستووە دڵنیاین لەوەی کە تون و جوان دەرچووە هەموویمان بەستووە و زیایەکی زۆرم لای خەر کردووە ئێستا سپێکەمانەیە ئێمە بەشی پشەوەی بە سپی دەبەستین ئەبێ ئێستا تەختەکەمان هەڵگەڕینەوە بە ڕووی ناوەیە بۆی بەشەکەیکەی ئەو شەش تاڵی کە جێمانێڵاوە بێ لە ڕووی ئەو دیوەیە بیبەستین هەر بەم جۆرەیە هاوڕیان ئێستا ئێمە ڕەنگی سپیمان هەیە ئەبێ بە ڕەنگی سپی بیبەستین نابێ بە ڕەنگی پەمەیی بێت چکە دوای تۆپەکەمان لێ تێکەچێت و لە ناو ناوەڕاستی تۆپەکەیە تاڵێکی کە ڕەنگێکی کێ زۆر ناشرینە بێ بۆ یابێت لەوە دڵنیابی تەنها بە ڕەنگی خۆی بیبەستی هەروەکو شێوەی جاری پێشوو کە چۆن بەستۆمانە بەشی پێشەوەی هەر بەو جۆرە دەیبەستین ئەم شەش خانەیە کە ئەیبەستین لە بەشی دواوەی دوایی هەڵەگەڕینەوە بۆ ڕووکاری پێشەوە قەراغێکی ڕووکاری پێشەوەی دروست دەکات بە ڕەنگی سپی هاوڕێیان تکایە سبسکرایبی چەناڵەکەم بکەن و زەنگۆلەکە چالاک بکەن بۆی بێبەش نەبن لە ڤیدۆکانی داهاتوو ئێوەش ئەتوانن شێوازی تەختەکەتان بۆ خۆتان دروستکەن لە لای نەجارەکان یان خۆتان ئەتوانن دروستی بکەن زۆر ئاسانە شێوازی ستاندەری ئەم بلانکێتە مترێک بە چل و پێنج سانتیمەترە واتا مترێک درێژەکەیەتی چل و پێنج سانتیمەتر پانێکەیەتی بۆیە تۆش ئەتوانی بە خۆت دروستی بکەیت و دابەشی بکەیت بە سەر خشتەکێکەیە و ئێستا ئەمە بەشە سپێکەشمان تەواو کردووە وڕان دەست دەکەین بە بڕینی ئەو شەش تۆپەی کە دەکەوێتە بەشی پێشەوەی هەمومان بڕیوە کۆمان کردوێتەوە هەر بۆ جۆرە ئێستا دەست پێ دەکەین بە بڕینی ئەو خەتەی کە بڕیمانە تا سەرەوە دەڕۆین بۆی لە خەتی پەمەیەکەی هیچان نەوەشێنینەوە بەڵام تکایە تکایە دڵنیا بە لەوەی هەمووی نابڕیت دەبێت نیوەی ببڕیت بۆ ئێستا ئەم دوو ڕەنگەی زۆر ئاسانە چکە تۆ ئێستا لێرە پێویستە تەنها بە ڕەنگی سپێکەیە بیبڕیت لەوەی زۆر ئاسانکاریە بۆ تۆ تەنها ڕەنگە سپێکەی دەبڕیت بۆ بەشەکەی کەی تەنها پەمەیەکەی دەبڕیت زۆر شتێکی باشە کە دوو ڕەنگە بۆ تۆ بە ئاسانترین شێوە جیا دەبێتەوە بۆیە گەر هەمووی ببڕی خوانەخوازە هەمووش ئیشەکەت لێ خەسار دەبێت و هەمووی هەڵەوەشێتەوە لێت تەنها ڕەنگە سپێکەی ببڕە تۆپێکی جوان دروست دەبێت بەو شێوازە. هاوڕێیانم کە چکە لە کاتی دابشکردنی خشتەکێکە زۆر کێشێنم هەروکو وتومەکو لاستیکە کێشی ئەهێنم هەموو زەختێکە خەمە سەر ئەو شلیلەیە کە بەکاری دێنم کە بڕێمێک سەر خۆی تۆپەکە دروستە بێ پێویستی بە بڕین و پێویستی بە شانەکردن و پێویستی بە هیچ نابێت هەر بۆ جۆرێک سەرخۆی تۆپەکە دروستە بێت چکە کێشم هێناوە تۆپێکی خڕ و ئەستوری جوانمانەیاتێ هەر بۆ جۆرە هاوڕێیان ئێمە ئەو خەتی کە بڕیمان دوایەینەوە ئەو بەشی کە دیاریمان کردووە تەنها شەش ڕزماندانەوە سری حوتەمی بەستومانە بەو جۆرەوە دوی بڕین و دابەشی دەکەین.

لە هەر چوار سووچی زاویەکەمانەوە دەیبڕین لە هەر چوار گۆشەکەی وە دەیبڕین و تۆپێکی خڕ دروست دەبێت خۆی بەو شێوەیە دەرچۆڕیان هەر هەمووی حازرە ئێستا بڕیمانە تۆپێکی خڕی جوان زیادەیەکی زۆرمان کۆکردەوە دەستکەوتی باشمان هەبووە ئێستاڵی گەڕینەوە بەڕووکاری پێشەوەیە بەو جۆرەیە تکایە لەمەش دڵنیا بەرەوە کە تۆ ئەو خەتەی لێرا بڕیوتە نابێت بیبڕیتەوە ئەبێ لێی بەجێ بێڵێ بە یەک خەتی بۆ بەجێ بێڵیت نابێ بیبڕیتەوە بۆ نمونە ئێستا من لە دوێ سپێکەیم بڕوێ گەر پەمایکەش ببڕم خەتەکەم هەمووی هەبڕێت هەموویم لێ خەسارە بێ بۆیە بێ دڵنیابی ئەو خەتەیان نەبڕی خەتی دوایەکەی ئەوە ببڕیتەوە باشترە بێ بۆت هیچ زەرەرت لێ نایە بەڵام کە و خەتت بڕی هەموو پەتۆکەت خەسارە بێت و هەڵەوەشێتەوە لەمە لێرەشا ئەو خەتە دیارریەکەین بۆی خانەخواست نەمان تێک نەچێت و نەڕۆێنە بەشەکەیکەوە ئێستا بەو جۆرە تەنها ڕەنگی پەمەیەکەی دەبڕین بەعکسی پێشوو ڕەنگی پسپەکەیمان دەبڕی بەڵام ئێستانە ئەبێ ڕەنگی پەمەیەکەی ببڕین لێرەیە بەو جۆراوڕێیان هەر هەموو دابش دەکەین ئێستار هەمووی حازراوڕێیان بۆ شێتۆبێکی زۆر جوانمان دروست کردووە شتێکی زۆر نەرم و شل و جوانە لەوچێ بە ڤیدۆکە جوان نەبێ بەڵام دڵنیا بە تاقیکەرەوە حەزت لێ بێ شتێکی زۆر تاسکە شتێکی زۆر جیاوازە ئێستا ئەمە بەشی پێشەوەی کە ڕەنگە پەمەیەکەی ئەمانەوە بیبڕین زیادەکەی ڕیشەکەی بۆ ئەوەی ڕیشەی سپێکی تیادەرکەوێ شتێکی جوانترە بێت گەرەو پەمەیەی ببڕین تەنها ڕەنگە سپێکانی بێڵەوە ڕەنگە پەمەیەکەی ببڕە بۆی ڕیشەکەی ڕەنگی سپی بێت و تۆپەکان بە پەمەیی لە ناوەڕاستەوە بۆ سێت زۆر جوانە بە پشتەکەیشی کە ڕەنگی تۆپەکەمان سپی بوو، بە عەینی شێوە، بە نەفس شت، سپێکەی دەبڕین و پەمەیەکەی ئەوێڵینەوە، هەر بەو جۆرە، هەر بەو جۆرە هاوڕێیان، زۆر جوانە، ئێستا ئێمە ڕەنگە سپێکانمان بڕی، تەنها ڕەنگە پەمەیەکانمان هێڵاوەتەوە، بۆ ئەوەی کە گەڕایەوە بەشی پێشەوەیە، لەگەڵ تۆپە سپێکانە ڕەنگی پەمەیی هەبێت. دوایەوە هەڵی دەگێڕینەوە و دەیبڕین ئێستای تر حازرە تەنها سێوەکەی دەبڕین ڕێشەکەی لێ دەکەینەوە لە خشتەکێکەمان بۆ جۆرە بەستکایە هەور چوار زاوێکەی مەبڕن دایبنێن بۆ ئاخیر شت هەر چوار زاوێکەی دەبڕین چکە گەر چوار زاوێکەی ببڕی خەتەکانت لێ لار دەبێت ڕیشەکەت هەمووی شلە بێتەوە لار دەبێ نازانی چۆن بڕیتە بۆیە تەنها لە کۆتاییا چوار زاویەکەی ئەبڕین چوار سوچەکەی بۆ ئەبڕین هەر بۆ جۆراوڕێیان ئێستا تەنها ئەوەی ماوە ڕێشەکەی بۆ دروستکەین دوایەوەش تۆ بە دڵی خۆت ئەتوانیت چ ڕەنگێک حەزت لێیە ئەتوانیت دیکۆری بۆ دابنێیت حەز لە چ جۆە شتێکی دیکۆرەیەکە بۆی دابنێیت چ دیزینێک خۆت بە دڵی خۆت داینی من ئێستا ئەم جۆری بۆ دادەنێم حەزم لە شتێکی نازک بێ بۆی خۆی زۆر قەرەباڵخە نامێ زیاتر قەرەباڵغ بێت و شتەکە زۆر جەنجاڵی پێوە دیار بێت شتێکی ناسکی لەسەر دادەنێم هەر بەو گوڵ و شریتە حازرانی کە لە هەموو بازارەکان دەست دەکەوێت بۆ جۆرە هاوڕێیان تکای دووبارەی دەکەمەوە سەبسکرایبی چەناڵەکەم بکەن زنگۆڵەکە چالاکەن بۆی بێبەش نەبن لە ڤیددیۆی داهاتوو ئەشتوانن هەرچی داواکاریەکتان نەبوو بۆ ڤیددیۆی دواتر لە کۆمنت داوا بکەم نیش بە چاوان خزمەتتان دەکەم هەر بۆ جۆرە هاوڕێیان دروستی دەکەین

بە ڕەنگی پەمەیەکەی بخەیتەوە سەریش زۆر جوان ئەبێت هەر بەم جۆرە ئێمە پەمەیەکەی بۆ هەڵەگێڕینەوە بێت بە هەردوو بەشەکەی بێ بە گوڵ سپێکە و پەمەیەکەش توانی هەر واش بە سادەیش بەکاری بێنی زۆر جوانە بێ و کوایە تۆ دوو بەتانی بەکاربێنی دوو پەتۆی هەبێت لە یەک کاتدا زۆر جوانە زۆر سپاس بۆ سەیکردنی ڤیدۆکەم بە هیوای